Joma mine gin chwech maber kendo ka wan kodgi to wawacho ni Nyasaye ogwedhowa. Dichwo maber kowuok e ot to weyo ne jaode gimoro monyalo konyore go, onyalo ng'iewo achiel adek nikech ing'e ni dichwo samoro onyalo duogo late. Mano adier.
Dichwoni noweyo alufu abich e ot. to mana kaka dhako ing'eyo ni kata dendi rarni kata dendi lit mm. tiwe wanang'ocha ento nikech mine nosomo e skul achiel te hedi ticha gin achiel wachno mbakano gibiro goyo mine te makata idhi e wuot mm. koro nyini dende rarni matin odhi e osiptal mm -hmm. to wiye owil kare pesa monego bed nodhi nyiewo kata mana yath ema owene jaode ka owe gimoro amora ot te mm -hmm. dichuo ma very honest mm. koro nong'e ni okawo kata moro matin ochopogo osiptal kochopo osiptal to chiege keep check okete okete aketa on toes penje ni how are you ichopo achopo isechopo osiptal ndiyo sethiedhi ya ipima dwoko result osebiro yes koro chalo nade kama kama munyise nyaka dakika mogik basto mm. jaode nyise ni atieko beb koro oseyud tuo matuoya Mm. ose an kama e prescribe na yath Mhm. koro I'm very sorry ni kare ukating'o kata mana pesa idwaro siling alfu ariyo Mm. kindly Mhm. pesa mana micha miya kata mana orna alfu ariyo mondo anyiew godo yath. Mhm. Madam okone, mm, da oro ni bat. Adwa dhi suko palms kata lada moko gini ne wuoch moko mag mine ka ing'eyo high heels ka mm. be nasechano adwa dhi nyiewo moko naseneno mm, nasego oda biro nasego oda biro to giga moko matin ni no an e wuon pesa abiro miyi one one aluf ariyo kende osendikna yath koro gima chul e dhoge ka otama e pesa na ema aombeni e pesa ok koro ok en pesa ni isewene mano kuru mag tije koro dhako ni nyise ni aa ok nyalre inya kwa kwa kata osiepi gi moko iwinjo osiepi ni moko ka nitie to kwa kwa mondo miyi mondo igine lakini mara ni mm. iwinjo ka koro pesa oselokore mm. koro ok mari mm. mara ni mm. uh -uh. ma dhako ni insist mo koro ne dichuo pesa owe dichuo gosiepe ni kwakwa I'm very sorry kose yud tuo matwi I'm very sorry last message wacho ni I'm very sorry kuom gima otimore ni kwakwa osiepe ni pesa to mi to an ng'o mochwe mokoro mm. pesa misewe ne dhako ok pesa di mane puonj bayude iye kanyo beti thugu siepe oko to kik igen pesa miwe ne dhako mano pesane. Osego kode kwan kendo oseng'e kaka odhi tiyo chakre nyaka ang' urum. Awinji. To ok e pap, kwa osiepeni, pesa modong' ot, kata in ma gidich ok e pap, wene dhako, ok ibi neno gi wang'i. Ng'o. Manyino many manya kaka onyiewo yedhe oko gosiepene moduog e ot ka. Minegi.
Ang'o moriwowaga kodgi by the way? Nyathi. Mano wach maber ni dhako maber ae polo ka Nyasaye ni. Hey, Mke mwema anatoka mbinguni. husband poa. to ka kwa bank kuri winjo
Oziyo yes man poa. toka kwa bank Dichuo mba eruok e bank. to nyas- nya- nya- dhako maber to nyasaye mechiwo iwinjo To minegi magi lokore ga loka kodwa ni joka ma. Jogi emomiyo chako ga gimoro emomiyo ka dhako da gi dichuo ni. emomiyo kidichuo ti matek mondo bank account mari gima ni bank account orom gi figures mag phone number mari iwija we chalo ng'ama we chalo ng'ama inono ma kidwaro gima in go to en mana frequency number 98.8
mane gima ni bank account ni mane gima ni bank account mari ti matek iwinjo bwana bingeni okawuondi namba mar simu ni zero sadi apar